Essalawmaleýkim hormatly adamlar! Garaşsyz, baky Türk ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýarys. On bäşinji, on altynjy awgustda Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki maslahat halkara ähmiýetli waka öwrüldi. Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen brifing Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan guralan forumyň netijelerine bagyşlandy. Duşuşyga Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň hem-de ýurdumyzyň, şeýle-de daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen brifingiň barşynda halkara maslahatyň işine işjeň gatnaşan ähli döwletlere we halkara guramalara hoşallyk bildirildi. Oň münberinden beýan edilen oňyn teklipler, pikirler we maslahatlar durnukly ulag ulgamyny hem-de ygtybarly sebitara ulag düzümini ösdürmek boýunça tagallalary birleşdirmekde ählumumy gün tertibini durmuşa geçirmek boýunça geljekki bilelikdäki iş üçin esasy döreder. Forumy guramakda Birleşen Milletler Guramasynyň Az ösen döwletler, deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar hem-de ösüp barýan kiçi ada döwletler boýunça ýokary wekiliniň edarasy esasy hyzmatdaş bolup çykyş etdi. Maslahatyň umumy mejlisleriniň çäklerinde howa, awtomobil, demir ýol we deňiz ulaglarynyň häzirki ýagdaýy, dünýä ykdysadyýetiniň ulag-logistika ulgamyny ösdürmegiň geljegi, pudaklaýyn düzüme maýa goýumlaryny çekmek, innowasiýalary ornaşdyrmak, daşky gurşawy goramak hem-de ulag ulgamyndaky howpsuzlyk ýaly möhüm ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň wajyp meselelerine garaldy. Mundan başga-da, forum ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde gepleşikleri geçirmek üçin açyk meýdança öwrüldi. Ikitaraplaýyn duşuşyklaryň onlarçasy guraldy. Munuň özi diňe bir ulag-kommunikasiýa ulgamynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin däl, eýsem, döwletara syýasy gepleşikleri ilerletmek, ykdysady we ynsanperwer ugurlar boýunça özara gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin oňat mümkinçilik boldy. Maslahatyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny pugtalandyrmaga gönükdirilen möhüm resminamalaryň birnäçesine gol çekildi. Mundan başga-da, foruma gelen daşary ýurtly myhmanlar Halkara howa menziline hem-de Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna baryp görmek mümkinçiligi döredildi. Brifingiň barşynda maslahata gatnaşyjylara sanly ulgam arkaly ýüzlenen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyçlaryna aýratyn üns berildi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ulag meseleleri bütindünýä guramasynyň aýratyn iş ugry hökmünde Birleşen Milletler Guramasynyň gün tertibinde hemişelik we berk orny eýelemelidir. Türkmenistanyň bu ugurda işjeň syýasaty, ulag meseleleri boýunça gepleşikleri ulgamlaýyn we yzygiderli häsiýetde alyp barmaga gönükdirilendir. Biziň ýurdumyz iki müň on altynjy ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahaty geçirmek başlangyjy bilen çykyş edipdi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen iki müň on dördünji, iki müň on bäşinji, iki müň on ýedinji we iki müň ýigrimi birinji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy ulag ulgamynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly ähmiýete eýe bolan Kararnamalaram kabul etdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çykyşynda ýurdumyzyň ählumumy ulag dialogyna özüniň başlangyçlar arkaly gatnaşmagyny peseltmejekdigini nygtap, Türkmenistanyň ony güýçlendirmäge we giňeltmäge, täze anyk taslamalar we meýilnamalar bilen baýlaşdyrmaga taýýardygyny tassyklady. Şunuň bilen baglylykda, möhüm teklipler beýan edildi. Şolaryň birem, Birleşen Milletler Guramasynda ulag ulgamynda deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň bähbitlerini goramaga gönükdirilen we Milletler Bileleşiginiň degişli düzümleri bilen yzygiderli iş alyp barjak ýörite iş toparyny döretmekden ybaratdyr. Ikinji başlangyç, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ählumumy ulag hyzmatdaşlygynyň ösüşinde we ony pugtalandyrmakda ornuny ýokarlandyrmak hakyndaky Kararnamasynyň taslamasyny taýýarlamaga degişlidir. Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň beýan eden başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge girişýär. Ýurdumyz bu işe gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlaryň ählisiniň işjeň gatnaşmagyna bil baglap, islendik netijeli başlangyçlar we maslahatlar üçin açykdyr. Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen ministrler derejesindäki forumyň netijeleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň Deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar boýunça iki müň ýigrimi dördünji ýylda geçiriljek üçünji maslahatynyň barşynda Aşgabat prosesini ösdürmek üçin esas goýandygynyň wajypdygy aýratyn nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň ulag boýunça ählumumy gün tertibiniň meseleleri babatda köptaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýlägem işjeň ilerletmäge taýýardygy tassyklanyldy. Brifingde ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary we wekilleri çykyş edip, hormatly Prezidentimizi, Türkmenistanyň Hökümetini ministrler derejesindäki halkara maslahatynyň üstünlikli geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutladylar. Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen forumyň ähmiýeti örän uludyr. Çünki milli, sebit we ählumumy möçberdäki okgunly durmuş-ykdysady taýdan ösüş, ulag hem-de logistika düzüminiň kämilleşdirilmegini we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegini talap edýär. Bu babatda maslahat deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ulgamynda özara gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň hem-de giňeltmegiň, degişli çäreleriň ählisiniň sazlaşdyrylmagynyň, täze üstaşyr geçelgeleriň döredilmeginiň, maýa goýum işiniň işjeňleşdirilmeginiň, halkara ýük daşamak ulgamyna sanly tehnologiýalaryň netijeli ornaşdyrylmagynyň we ulag babatda beýleki ugurlaryň wajyp meseleleri gyzyklanma bildirilip ara alyp maslahatlaşmak hem-de olar boýunça pikir alyşmak üçin ajaýyp mümkinçilikleri döretdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň oňyn başlangyçlary gollandy. Şol başlangyçlar bolsa ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýalar ulgamynda ählumumy hyzmatdaşlygy, bi strategik ulgamda özara bähbitli hyzmatdaşlygy höweslendirmäge, ählumumy Durnukly ösüş maksady bilen oň ägirt uly kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga täze anyk goşandy bolup durýar. Dobry deň, mena zowut Dmitriý Şlapaçenko. Men Dmitriý Şlapaçenko, Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen duşuşyga Türkmenistandaky daşary ýurtlaryň diplomatik wekiliýetleri gatnaşdylar. Duşuşyk Awazada on bäşinji, on altynjy awgustda geçirilen halkara maslahatynyň netijelerine bagyşlandy. Awazada geçirilen halkara maslahat ulag geçelgelerine deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň tagallalaryny birleşdirmäge bagyşlandy. Ol Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň guramagynda uly üstünlige eýe boldy hem-de ýokary derejede geçirildi. Brifinge gatnaşyjylar maslahatyň netijelerine ýokary baha berdiler. Ähli gatnaşyjylar häzirki döwürde haryt dolanyşygynda gabat gelýän kynçylyklary aradan aýyrmagyň, ýük daşamalarynyň nyrhlaryny peseltmek üçin tagallalary birleşdirmegiň zerurdygyny, deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny, şeýle hem Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň strategik ähmiýete eýedigini bellediler. Awazada gozgalan meseleleň Birleşen Milletler Guramasynyň mejlislerinde-de giňden serediljekdigini aýtmak gerek. Awazada maslahatyň netijeleri boýunça kabul edilen resminama Birleşen Milletler Guramasynyň geljekki maslahatlarynda ähli döwletleriň arasynda ýaýradylar. Şoň üçinem biz geljekde-de iş ýüzünden netijelere garaşýas. Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistan bilen ýakyndan hyzmatdaşlygyny dowam etdirer. Biz Türkmenistanyň hormatly Prezidentine we Hökümetine maslahatyň ýokary derejede guralandygy üçin, şeýle hem şu gün guralan brifing üçin hoşallyk bildirýäs. Men, Akbarjan Artikowiç Koçkarow, Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi. Biz Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen brifinge gatnaşdyk. Ol deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň derejesinde geçirilen halkara maslahatyna bagyşlandy. Bu çäre on bäşinji, on altynjy awgustda Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirildi. Muň özi Türkmenistanyň hökümetiniň ulag aragatnaşygyna we ulag geçelgelerine berýän ähmiýetine ýene-de bir gezek şaýatlyk etdi. Bu maslahatyň Aşgabat şäherinde iki müň on altynjy ýylda Durnukly ulag boýunça geçirilen birinji maslahatda Gahryman Arkadagyň öňe süren başlangyçlarynyň dowamydygyny belläp geçmek gerek. Deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň derejesinde halkara maslahaty ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Bu barada maslahata gatnaşan otuzdan gowrak ýurtlaryň ulag ministrlerem öz çykyşlarynda belläp geçdiler. Olar Türkmenistanda döredilen ulag-aragatnaşyk we ulag geçelgeleri boýunça mümkinçiliklere ýokary baha berdiler. Hususan-da, biz Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna baryp, oň halkara ülňülerine doly laýyk gelýändigine, Merkezi Aziýa üçin möhüm geçelgedigine göz ýetirdik. Awazada geçirilen maslahatyň çäklerine otuzdan gowrak ýurtlaryň ulag ministrleri Merkezi Aziýanyň dünýäniň ýurtlary bilen ulag boýunça hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça meselelerine seredildi. Şol sanda ýurtlarymyzyň çäginden geçýän üstaşyr ýükleň resmileşdirmegini sazlaşdyrmak, dürli resminamalary umumylaşdyrmak, resminama dolanyşygyny sanlylaşdyrmak, nyrhlary peseltmek barada, şeýle-de ýurtlarymyzyň ulag mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etjek beýleki meselelere seredildi. Iki müň on altynjy ýylda geçirilen Durnukly ulag boýunça Aşgabat maslahaty we häzirki deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň derejesinde geçirilen maslahat Türkmenistanyň we Özbegistanyň Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm halkalary hökmünde taryhy ornuny dikeltmek boýunça Türkmenistanyň uly ähmiýet berýändigini bellemek gerek. Beýik Ýüpek ýoly ýurtlarymyzyň Prezidentleriniň tagallalary bilen Gündogar-Günbatar ugrunda ýene-de möhüm ulag halkasyna we geçelgesine öwrülýär. Özbegistanyň Türkmenistanyň ulag aragatnaşygyny we ulag geçelgelerini ösdürmek boýunça başlangyçlaryny goldaýandygyny bellemek gerek. Şoň üçin hem Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Oman ulag geçelgesini döretmek boýunça Aşgabat ylalaşygyny esaslandyryjylaryň biri hökmünde çykyş etdi. Bu ugra dürli ýurtlar tarapyndan gyzyklanmalar barha artýar. Hususan-da, häzirki wagtda bu ylalaşyga Gazagystan Respublikasy, Hindistan, Katar birleşdiler. Bu ýurtlaryň ylalaşyga goşulmagy barada özara düşünişmek barada Ähtnama Aşgabat maslahatynyň çäklerinde gol çekildi. Şeýle hem Awazadaky halkara maslahatyň çäklerinde Aşgabat ylalaşygy boýunça ulag geçelgesini ösdürmek barada Ähtnamanyň ikinji teswirnamasy boýunça özara düşünişmek barada Ähtnama gol çekildi. Şonuň bilen baglylykda, men ýene-de bir ýola Türkmenistanyň hormatly Prezidentini, Türkmenistanyň Hökümetini Awazada ulag maslahatynyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlaýan. Şeýle hem Türkmenistana ulag diplomatiýasyny öňe sürmekde täze üstünlikleri arzuw etýän. Sag boluň!
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen saglygy goraýyş ulgamynyň ähli ugurlarynda, aýratynam, şypahanalarda uly özgertmeler amala aşyrylýar. Şonuň üçin hem ýurdumyzda şypahanalaryň birnäçesiniň durky täzelendi, täze şypahanalar guruldy. Şeýle hem ilata hyzmat etmek üçin dünýä ülňülerine doly laýyk gelýän häzirki zaman enjamlar bilen üpjün edildi. Şolaryň biri hem Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň Bagabat jülgesinde bina edilip ulanmaga berlen Bagabat şypahanasydyr.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen saglygy goraýyş ulgamynyň ähli ugurlarynda, aýratynam şypahanalarda uly özgertmeler amala aşyrylýar. Şonuň üçin hem ýurdumyzda şypahanalaryň birnäçesiniň durky täzelendi, olarda täze goşmaça binalar guruldy. Şeýle-de ilata hyzmat etmek üçin dünýä ülňülerine doly laýyk gelýän, häzirki zaman enjamlarly üpjün edildi. Şolaryň biri hem Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bagabat jülgesinde bina edilip ulanmaga berlen Bagabat şypahanasydyr. Dag etekleriniň tämiz, arassa howasy hem-de dag ösümlikleri jana şypalydyr. Şonuň üçin hem bu şypahanada saglygy dikeltmek üçin sagaldyş hem-de bejeriş usullary giňden ulanylýar. Olardan aeroterapiýa, gelioterapiýa, bejeriş mineral suwy, fizioterapiýanyň usullary we başga-da şypahana bejergileriniň täze usullarynyň birnäçesi bar. Bagabat şypahanasy raýatlarymyzyň dem alyş ýollaryny, nerw kesellerini, ýürek hem-de damar kesellerini, şeýle-de endokrin sistemasyny bejermek üçin gönükdirilendir. Şypahana anyklaýyş hem-de maslahat beriş, balneoterapiýa, palçyk bilen bejeriş bölümlerinden ybarat. Şypahananyň anyklaýyş hem-de maslahat beriş bölümlerinde şypahananyň bejergilerinden peýdalanýan raýatlara ýokary şertler bar. Raýatlar bu bölümde stomatolog, newrolog, kardiolog, oftalmolog, EKG, UZI, rentgen hem-de endoskopik barlagy ýaly lukmanlaryň maslahatlaryndan peýdalanyp bilýärler. Balneoterapiýa hem-de palçyk bilen bejeriş bölüminde suwasty massaž üçin niýetlenen minerally, şypaly suwly wannalar ýerleşdirilen. Şeýle-de gidrokolonoterapiýa, Şarko duşy hem-de aýlawly duşlar mundan başga-da, ary walyny ýapmak, palçyk bilen bejergi üçin otaglaram bar. Basseýn hem-de spa bölüminde hereket ediş ulgamlary bejermek üçin dürli şikeslerden soň saglygy dikeltmek üçin arassa suwly basseýnler, ýokary hilli häzirki zaman lukmançylyk enjamlary üpjün edilen. Spa bölüminde krioterapiýa üçin otaglar ýerleşdirilen. Bu bölüm infragyzyl şöhleli, gury şöhleli hem-de goşa şöhleli saunalary bilen üpjün edilen. Şeýle-de bu ýerde türk hammamy, galloterapiýa, aromaterapiýa, staunaterapiýa üçin otaglar, bedenterbiýe, suw hem-de sagaldyş massažy ýaly otaglaram bar. Bu ýerde dynç alýan raýatlar üçin ýokary hilli lukmançylyk bejergilerini almak üçin uly mümkinçilikler döredilen. Fizioterapiýa bölüminde ýokary kwalifikasiýaly fizioterapewt lukmanlary syrkawlar bilen sagalyş hem-de dikeldiş işlerini alyp barýarlar. Şypahananyň binasynda bejergi otaglaryndan başga raýatlaryň medeniýetli dynç almaklary üçin jemgyýetçilik boş wagtlary geçirilýän otaglaram göz öňünde tutulan. Bu ýerde iki ýüz adamlyk ýörite dietolog lukmanyň düzen aýratyn berhiz naharly menýuly naharhana, kitaphana, maslahat zalymy? Şeýle-de bu binada türkmen topragynyň dermanlyk otlarynyň täsin sagaldyjy aýratynlygyny duýmak isleýänler üçin fitobar ýerleşdirilendir. Bu ýere gelýän adamlara Gahryman Arkadagymyzyň sowgat beren Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ensiklopedik kitabyndan alnan dermanlyk otlardan ýasalan şypaly çaýlar hödürlenýär. Özboluşly arhitekturaly, üç gatly ak mermer binanyň töwereginde ýerleşýän ýaşyl meýdançada ýodajyklar hem-de bassyrmalar göz öňünde tutulan, gezelenç etmek üçin goşmaça şertler bar. Mundan başga-da bu toplumyň çäginde futbol, woleýbol, basketbol, tennis ýaly sport oýunlary üçin sport meýdançalary, daşky basseýn hem-de kafe bar. Şypahananyň esasy binasynyň ýanynda raýatlaryň rahat dynç almaklary üçin ähli amatly şertler bolan iki sany üç gatly bina gurlan. Bu binalarda ähli amatlyklar bolan bir adamlyk hem-de iki adamlyk otaglar bar. Bu ýere saglygyny dikeldip dynç almana gelýän ildeşlerimiziň dünýä derejesinde gurlup lynmaga berlen şeýle ajaýyp bina üçin Arkadagly Serdarymyza özleriniň kalplaryndan çykýan alkyşlaryny hem-de hoşallyk sözlerini beýan edýärler.
Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Nurmämmet Rahymow. Bagabat şypahanasynda dynç alýas. Tebigatyň bir gözel ýeri. Dag ýerine dag, çeşme ýerine çeşme. Ine şu zatlar eýýäm howany bütin dagyň howasy bilen çalşyrýar. Olam adama esasy gerek zat. Gahryman Arkadagymyzyň, Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitaplarynda ýazdy. Ine şu ýerde dermanlyk Çaýlar taýýarlanypdyr. Gül ýaly otagda käkilik otum bar, buýan kökem bar, dag oty bar, hemmesi şuny ýaly taýýarlanan çaýlar. Olam esasy zatlaryň biri saglyk üçin. Il saglygy, ýurt baýlygy diýilýär-de. Bu zatlary ýola goýmak üçin, öňe sürmek üçin ýurt aladasyny edýän Hormatly Prezidentimiziň işlerem rowaç alsyn! Men Mary welaýatynyň Sakarçaý etrabynyň ýaşaýjysy Muhammedowa Urnäzik Bagabat şypahanasyna öz saglymyzy dikeltmäne geldik. Bu ýerde bizi lukmanlar güler ýüz bilen garşyladylar. Bu şypahana dünýä üzňlerinde gabat gelýän häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylypdyr. Şular ýaly şypahanalarda saglygymyzy dik etmäne şert döredip beren Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza köp sag bolsun aýtýarys. Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, işi rowaç bolsun!
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe eziz Diýarymyzyň ähli künjeklerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek babatynda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimiziň düzümleri yzygiderli özgerdilýär. Şunuň bilen birlikde, Garaşsyz Watanymyzyň raýatlarynyň ýaşaýyş, durmuş şertlerini düýpli gowulandyrmak maksady bilen daşarky bazarlara niýetlenen ýokary hilli önümleri öndürýän kärhanalary döretmek hemişe üns merkezinde saklanýar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäherindäki Garabogaz karbamid zawody munuň iş ýüzündäki aýdyň subutnamasydyr. Türkmenhimiýa döwlet konserniniň bu häzirki zaman kärhanasynyň hünärmenleri Halkyň Arkadagly zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerine besleýärler. Türkmen topragynyň egsilmez tebigy baýlyklaryny, ýangyç-çig mal serişdelerini rejeli peýdalanmak, iň täze tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmak ýaly, olary senagat taýdan gaýtadan işlemek hem-de mineral önümçiliginiň işini üznüksiz ýola goýup, oba hojalygy üçin zerur bolan dökünleriň görnüşlerini we möçberlerini artdyrmak hemişe hormatly Prezidentimiziň üns merkezinde durýan meseleleriň biridir. Oba hojalygynyň mineral dökünler bilen üpjünçiliginiň ýokary hil derejesi, maldarçylyk hem-de guşçulyk pudaklarynyň otin binýadyny döretmegem wajyp ähmiýetlidir. Karbamid oba hojalygynda şuň ýaly ýokary islege eýe bolan mineral dökünleň biridir. Berkarar Diýarymyzyň oba hojalygynda möhüm orny eýleýän mineral dökünlerini eksport etmekde, halkara bazarlaryndaky mynasyp ornuny yzygiderli berkitmek arkaly şeýle önümleri öndürýän iri döwletleriň hataryna örän uly ynam bilen goşulýandygyny görkezýär. Türkmenhimiýa döwlet konserniniň buýurmasy esasynda ýaponiýaly hem-de türkiýeli hyzmatdaşlar tarapyndan bina edilen Garabogaz karbamid zawody ýurdumyzyň gazhimiýa senagatynyň geljekki uly ösüşlerine aýgytly täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda sazlaşykly işleýän bu zawod ýurdumyzyň himiýa senagatynyň ýerli çig mal serişdelerini gaýtadan işlemek arkaly alynýan önümler bilen milli ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklarynyň zerurlyklaryny doly üpjün etmek, şeýle-de şol önümleň daşary bazarlara iberilýän möçberlerini yzygiderli artdyrmak babatdaky wezipeleň üstünlikli çözülmeginde täze mümkinçilikleri döredýär. Garabogaz karbamid zawody Berkarar döwletimiziň raýatlarynyň müňe golaýyny iş orunlary bilen üpjün edendigem buýsançlydyr. Kärhana boýunça Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň geçen ýedi aýynda alty ýüz altmyş sekiz müň alty ýüz otuz üç tonna karbamid dökünini öndürip, göz öňünde tutulan meýilnama bir ýüz ýedi bütin ondan alty göterim ýerine ýetirildi. Kuwwatly kärhananyň öndürýän önümlerine daşarky bazarlarda barha köp isleg bildirilýär. Şu ýylyň başyndan bäri kärhananyň ýokary hilli karbamid döküniniň dört ýüz altmyş üç müň sekiz ýüz altmyş sekiz tonnasy Hazar deňziniň üsti bilen daşary bazarlara ugradyldy. Arkadagly Serdarymyzyň gatnaşmagynda şu ýylyň sekizinji awgustynda Garabogaz köl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň gurluşygyna dabaraly ýagdaýda badalga berilmegi Garabogaz karbamid zawody üçin hem aýratyn uly ähmiýete eýedir. Kärhanada öndürilýän önümiň üçden bir böleginiň ýöriteleşdirilen awtoulaglar arkaly Türkmenbaşyýerindäki Halkara deňiz portuna we demir ýol menziline daşalyp, soňra içerki we daşarky sarp edijilere ugradylýandygy aýratyn bellärliklidir. Diňe bir şu ýylyň geçen ýedi aýynda kärhananyň taýýar önüminiň iki ýüz bäş müň tonnasy awtoulaglar arkaly degişli ýerlerine ýetirildi. Dabaraly ýagdaýda düýe tutulan täze awtomobil köprüsiniň ýakyn geljekde işe girizilmegi kärhananyň önümlerini sarp edijilere ýetirmekde-de uly ähmiýete eýe bolar. Garabogaz karbamid zawodynyň işçi hünärmenleri şeýle kämil we ýokary kuwwatly kärhanada halal zähmet çekmäge döreden mümkinçilikleri üçin Arkadagly Serdarymyza alkyş aýdyp, Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň her bir gününi ýokary önümçilik görkezijilerine beslemek üçin Şu günler has hem gaýratly zähmet çekýärler. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda ýurdumyzyň edara-kärhanalaryny täze zähmet galkynyşy gurşap aldy. Hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan beýik işlerine dahylly bolmak islegi häzir her bir adamyň baş maksadyna öwrüldi. Şonuň üçin hem halk hojalygynyň ähli pudaklarynda guwandyryjy netijeleri gazanmaga tarap ynamly ugur alny. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz şäherindäki pagta egiriji fabriginiňem gazanýan üstünlikleri diýseň guwandyryjydyr. Daşoguz şäherindäki pagta egiriji fabriginde ýaşlaryň ýüzlerçesi ýokary ruhubelentlik bilen zähmet çekýär. Bu ýerde işleň gije-gündizeýin alnyp barylmagy her iş gününi ýokary üstünliklere beslemeklige mümkinçilik berýär. Taryhy wakalara, şanly senelere, toý-baýramlara beslenýän Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda şowly iş görkezijilerine eýe bolýan pagta egeriji kärhananyň hünärmenleriniň şu ýyly ýokary zähmet üstünliklere beslemeklige bolan hyjuwlary asla gowşamaýar. Fabrikde öndürilen önümler bolsa dünýä bazarynda ýokary isleglere mynasyp bolýar. Fabrigiň önümçilik bölümleri öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalarynyň dürli görnüşli ýokary öndürijilikli egeriji enjamlary bilen üpjün edilendir. Bu gün şol ösen enjamlar ýerli hünärmenler tarapyndan başarjaňlyk bilen işledilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hünärmenleriň ählisi özleriniň iş ussatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüm öndürmeklige bagyş edýärler. Netijede öndürilýän önümler barha köpelýär, gazanylýan üstünlikler kärhanada zähmet çekýän işgärleriň ählisi özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Ýerli hünärmenler tarapyndan irkidilýän enjamlar arkaly öndürilýän ýokary hilli önümleri göreniňde guwanç-buýsanjyň artýar. Bu kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary, şoň ýalam beýleki ähli iş şertleri hünärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanyp, öndürijilikli iş edilýär. Kärhana hormatly Prezidentimiziň dokma senagaty pudagyny ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän nusgalyk işleriniň bir mysalydyr. Şuň ýaly kärhanalaryň ýurdumyzda gazanylýan ykdysady ösüşlere goşýan goşantlary sallamlydyr. Munuň özi Arkadagly Serdarymyzyň ýurdumyzda ýetişdirilýän hasyly harytlyk derejesine çenli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakyndaky wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň mysalydyr. Bu kärhanada öndürilýän ýüplük önümleriniň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna ugradylýandygy bellenmäge degişlidir. Şeýlelikde, olar taýýar önüm görnüşine çenli güneşli Diýarymyzdaky önümçilik kärhanalaryna işlenilýär. Bu bolsa döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ýerde hereket edýän barlaghananyňam ýöriteleşdirilen kämil enjamlar bilen üpjün edilmegi, öndürilýän önümleriň hil derejesiniň hemmetaraplaýyn, talaba laýyk kesgitlenmegine mümkinçilik berýär. Kärhananyň işgärleri ykdysadyýetimiziň ygtybarly ganaty hasaplanýan dokma pudagyna berýän hemişelik ünsi we goldawy hem-de ýokary hilli önüm öndürmek üçin ähli mümkinçilikleri we ajaýyp şertleri döredip berýän hormatly Prezidentimize özleriniň alkyşlaryny aýdýarlar hem-de halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň täze sepgitlerine tarap ynamly barýarlar. Ösüşligiň täze belentliklerine göterilýän ajaýyp zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň depginli ösdürilmeginde möhüm ähmiýete eýe bolan kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegine gönükdirilen çuňňur oýlanyşykly döwlet syýasaty özüniň oňyn netijesini berýär. Bu gün halkymyzyň ösen islegini kanagatlandyrýan dürli senagat harytlary diňe bir içerki bazary üpjün etmän, eýsem, daşary ýurtly sarp edijilere ugradylýar. Ülkämiziň çar künjünde bolşy ýaly, milli Liderimiziň hususy ulgama berýän yzygiderli goldawy babatda telekeçiler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler Diýarymyzyň Lebap welaýatynda-da özüniň aýdyň beýanyny tapýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda telekeçilik işi bilen meşgullanýan raýatlaryň sany yzygiderli artmak bilen, döwrümiziň ösen isleglerini kanagatlandyrýan harytlary taýýarlamaga mümkinçilikleri bolan täze önümçilikler peýda bolýar. Önümçilik başlangyçlary barha ilerleýän hususy kärhanalaryň hatarynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Halaç geňeşliginde ýerleşýän Päkize Aý hususy kärhanasynam görkezmek bolar. Iki müň ýigrimi birinji ýylda işe girizilen bu döwrebap önümçilikde üçek örtükleri öndürilip, ýokary hilli gurluşyk serişdelerine bolan islegem güni-günden artýar. Hususy kärhanada ýaş işçi-hünärmenleriň altmyşdan gowragy agzybir zähmet çekýär. Häzirki zaman önümçiligiň her günde önümiň bir müň ugleýini taýýarlamaga mümkinçiligi bar. Bu ýerde taýýarlanýan gurluşyk önüminiň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilýär. Önümçilige zerur bolan çig malyň aglaba böleginiň öz ýurdumyzda taýýarlanmagy bolsa, önüme düşýän gymmatyň azaldylmagyna, taýýarlanýan harydyň halkymyz üçin elýeterli bolmagyna şertleri döredi. Önümçiligiň tehnologik yzygiderligine laýyklykda, ilki bilen, möhüm çig mal bolan azbest ýörite owradyjy enjamda owradylýar hem-de suwuň gatnaşmagynda sement bilen garylýar. Taýýarlandylan garyndy ýörite enjamlaryň kömegi bilen ýokary basyşda işlenip, belli bir ölçeglere kesilýär hem-de kämil tolkun beriji enjamyň kömegi bilen taýýarlanýan üçek örtüklerine şekil berilýär. Kesgitli sanlarda jemlenen üçek örtükleri jemlenip, bug pejine ugradylýar. Bug pejinde bäş-alty sadyň dowamynda bişirilip saklanylan üçek örtükleri guradylandan soň haryt derejesine getirilýär. Önümiň hususy kärhananyň ýöriteleşdirilen awtoulagynyň hasabyna müşderilere ýetirilmegi ilat üçin hem, gurluşyk-gurnama işlerini alyp barýan edara-kärhanalar üçin hem has amatly bolup durýar. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň her bir gününi ynamly zähmet üstünliklerine besleýän hususy kärhananyň agzybir zähmetköpçüligi eşretli zamanamyzda işlemek, döretmek, halal baýamak üçin döredilýän giň mümkinçilikler üçin Hormatly Prezidentimize alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlaryny bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda on dokuzynjy awgustda sagat ýigrimiden ýigriminji awgustda sagat ýigrime çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat ugurlygynyň berýän habary bilen tanyşdyryň. Balkan welaýatynda az bulutly howa bolup, günordan tizligi sekuntda dokuz on dört metr, käýerlerinde on alty metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa eýjesine ýigrimi iki, ýigrimi ýedi gradus maýyl. Gündizine otuz iki, otuz ýedi gradus yssy, kenarýaka etraplarynda otuz, otuz bäş gradus maýyl bolar. Ahal welaýatynda açyk howa agyryp, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda on, on bäş metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on sekiz, ýigrimi üç gradus, gündizine otuz, otuz bäş gradus maýyl bolar. Mary welaýatynda az bulutly howa öwrüp, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda on, on bäş metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on ýedi, ýigrimi iki gradus, gündizine otuz, otuz bäş gradus maýyl bolar.

Howa gijesine on alty, ýigrimi bir gradus, gündizine ýigrimi ýedi, otuz iki gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda on, on iki metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi, ýigrimi iki gradus, gündizine otuz iki, otuz dört gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň ýigrimisine magnit hadysasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyny garşylaýar. Eziz watandaşlar, tomus paslynda howanyň derejesiniň ýokarlanýandygyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, Günüň ýiti şöhlesinden goranmagy, Şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäs. Mähriban ildeşler, bulary berk berjaý etseňiz, ýylyň islendik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habar repesimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşleň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň, eziz ildeşler!